Mer sinn hei op eisem Mëllechvéibetrib vun der Famill Buerg hei zu Stackem an der Gemeng Wëntger am Éislek. Mer hunn eppes ëm 100 Mëllechkéi. An dozou hu mer eben och nach Aker a Gringland. Gringland notze mer fir d'Figderung vun de Kéi an um Aker do baue mer Fruucht an, Weess a Geescht a Gromper a Raps. Bei dem Betrib handelt sech ëm ee konventionelle Mëllechvéibetrib, mee d'Kéi sinn awer de ganze Summer Ongeféier vun Abrëll bis Oktober oder November, jee no der Witterung, dobaussen op der Widd. Dat heescht, moies nom Sträiche ginn se eraus an da sënn se dee ganzen Dag heibaussen am Grasen an am Freessen an owes géint 5, 6 Auer huele mer se erëm ran fir ze sträichen. A bei eis um Betrib do schaffen mäi Papp, meng Mamm a mäi Brugder. A genau déi Lekt mussen eben och op deem Betrib iwwerliewen. Mer leien hei op engem Mëttelgebiergsstandort am Éislek an dofir ass hei och relativ vill Gringland an dëst Joer ass bis elo, Relativ vill Gras gewooss, well et bis elo och relativ naass wor. Mer musse elo kucke wéi et vira geet, mee et ass bis elo konnte mer gutt weeden. An op där Weed hei wou si elo stinn, ginn si ungeféier 8, 29 Kilo Mëllech pro Kou pro Dag. Letzt Joer hate mer am Fong ee Joer wou héich Mëllechpräisser woren, mee awer och héich Präisser fir Fugnamëttelen.

Et kann een dat maachen, wat grad afält an et schafft ee mam Véi, an der Natur, mat der Natur an dat gefält mer. Ee groussen Diskussiounspunkt an der Landwirtschaft oder fir Junker, déi e Betrib wëllen iwwerwellen, ass op jidde Fall mol eng Ongewëssheet. Wéi soll ech mech opstellen, fir dat ech gutt do stinn a mäi Leawe ka sou finanzéieren an iwwerliawen um Betrib, well ech maache meng Aarbicht an dat net nëmmen 8 Stonnen een Dag, an dofanner wëll ech jo och liewen an och heiansdo mol enker fräi hunn. A verschidde Kritären, déi een ebe muss kucken, ass eben, wéi kreien ech dat hin, wéi eng Produktioun, wëll ech eng nei Produktioun oder wëll ech an der Mëlich bleiwen oder eppes aneres maachen, eppes wat vläicht nach net esou hei doheem ass. A fir eis ass eben d'Mëlichproduktioun dat wou mer wëlle bleiwen, well mer eben och hei mat eisem ganze Gringland ee perfekte Standort dofir hunn. A punkto Klimawiessel märke mer op jidde Fall, datt et méi extrem Joere ginn, dat heescht entweder extrem dréchen oder extrem. Naass an an extrem naasse Joer hu mer ganz vill Gras erträg, awer net sou déi Qualitéit, well d'Gras brauch eben och Sonn fir qualitativ héichwäerteg ze sinn. An an sou dréchene Joren hu mer relativ qualitativ héichwäertegt Gras, mee net sou vill Mengen. An dofir muss een do iergendwéi een Zwëschewee fanne fir dann trotzdem. weider ze kommen. Ech denken dat Landwirtschaft op jidde Fall eng Zukunft huet, well mer brauchen ëmmer eppes zeessen, mer brauche Liewensmëttel a mer musse just wëllen, dat si och eng Zukunft huet. Ech hoffen, dat Lekt sech am Geschäft einfach dofir entscheeden, déi lokal a saisonal Produkter virzezingen, Well sou ënnerstëtzen si och eis Landwirtschaft.